Ýaşyňyza görä men size nähili ýol izläp bileris bu barada näme deýin? Aýdaýyn. Otuz serediň bärden çalyşma wiza berýän ýeriňiz bar bolsa, çalyşma dawetýesi.

Bar öyle bir söylenti. Bolubam biler, bolmanam biler. Belli däl ol hökümediň elindäki zat dogrusy. Okul vizalary kaç günde çykar ýaka diýýär. Okuw wizalary normalde dokumendiňiz original saglam bolsa 5 gün içinde konsoloslyk tarapyndan onaýlanýar. Ýagny wizaňyzy alyp bilersiňiz 5 gün içinde.

Çalyşma izni, e, uniwersitet, öwreniji ikamet izni, Türkmenistandan okuw üsti bilen ýa-da turist wiza bilen ýa-da e, çalyşma wizasy bilen getirmek. E, mundan başga-da Türkiýede gaçak galanlary başga döwletlere giriş-çykyş ýapdyryp, Wiza alyp täzeden ýene Türkiýede çalyşma wizasy ile girip çalyşmasyna ýardymjy bolýar. Islesen başvuruňy ýapalyň. Geçiş başwuruny islesen şo ýerde gynanýan bolsaň. Ödemesini Türkmenistana ýatyrarsyň. Häzir hiç bir ücret tölemeýäň. Sadr ýedinji aýda okuwyň tölegini töleýäň. Ony saňa ýyllyk dokuz dollar referan berýär.

Yok Türkiye'den çykmadan yapamayız işte maalesef. Bogan yanında da mı şirketiniz? Hava Bogan'ın yanında. Hemmäňize salam dostlar. Kellem aýlanyp gidýär iki tarapa böyle. Tak. Aa, iýerler. Doganyň ýanynda evet. Salam men de türkmende çalyşmak istiyorum aşgabat AVM parkda öz boran kargo. Düşünmedim tazeden ýazyň. Sizde kaşın kocamın üstüne kimi Salam, salam hemmäňize täze gelýänler. Nähili ýagdaýda alyp bolýar? Çal şu wagt kimliň zamiýa gaçakmysynyz? Ony ýazyp bilersiňizmi? Kasym Paşa tarapdan işiňiz barmy aýallar üçin? Öçürübereli, hiç kim girmedi. Filippine iş ugradýaňyzmy ýok Filippine iş ýeriňiz bar bolsa bärde gaçak galan bolsaňyz türkmen şu Filippine ugradyp Filippinden wiza alyp ýene bärik getiribilýäs gaçak Galatasaray nädip çalyşmaly bolýar Galatasaraýa düşünmedimde Eziz Muhammet Merhaba abla ýeňňe ýazdyň normalde Karakoja işiňiz barmy.

Amerika biraz kyn bolar. Ya Türkmenistandan ya da Türkiye'den deňäp bilersiňiz konsoloslukdan. Filippine giriş çykyş edip bolýar hawa. Öğrenci kimligim bar iptal edilmiş näme edip bolýarka.

Türkmenistandan zenanyňyz daha iyi olar. Şimdi toplorlar gönderýolar deport bu gün zeýtun gurnunda on iki kişi türkmenistanly üç özbekistanly deport. Hawa deport edip durlar şu wagt. Şonuň üçin önlem alyň arkadaşlar. Şo demekden indi artyk türkmenistanlylar hasabyna ýa on ýedi ýarym ýa dokuz ýüz dollar ödemek bärden goýberseňiz on ýedi ýarym ýyl siziň bir ýyllyk okuw tölegiňiz ýetiriler. Türkmenistanda Türkmenistandan çalyşma wizasy bilen gelip bilersiňiz bärik hawa. Özel uniwersitet awantažly bolup biler. Döwlet uniwersitetde okasaňyz bolar ýöne özel uniwersitetlerde awantažy bar. Salam Mähri gowmysyňyz. Gowy Nazar aga özüňiz nahili gowmy ýagdaýlaryňyz. Zonguldak-dan almyşdym kimligim iptal edildi Istanbuldan başvursam bolmazmy. Jorik Azimkulow ne zaman başwur ýapdyň ne zaman iptal geldi şony ýazyp bilersiňmi maňa bärden deport iýensoň girip bolýamynamy eger çalt neme bärden gideniňizde üç aý bolan bolsa edip edip bolýa ýany edenler bar Türkmenistana türk adamy getirip Bilýäňizmi siz hawa Aziz. Özelden ýazyň iletişime geçiň ýardamjy bolarys. Mende portal gaýtdym nädip düzedip yzyma gelip bilerin. Nazar aga çalyşma dawetçesi bilen gelip bilersiňiz. Munuň üçinem deportal gideniňize 3 aý geçen bolsa 3 aýdan soň bolar. Durmady.

Şuan Beýen Maýşyň Gysy. Oktýabrda başvurup öwreniji kimlik aldym, mart aýynda iptal edildi kimligim diýýär. Martyň näçesinde iptal edildi? Şu wagt aktiw öwrenjimisiniz? E-döwletimize gireniňizde aktiw diýip gözükýärmi? Çalyş miýesine geçmek çoh zormy diýýär. Birazajyk kyn. Hawa. Ýöne başwury ýapyp görmek lazym ýani edýän işiňizde saglam bir iş işçi bolmaly däl çalyşma izin başwury ýapanyňyzda iki hepde boldy diýýär e-döwletinize gireniňizde öwrenijiligiňiz aktiwmi passiwmi şu anda türkiň üsti bilen gidip bolarmyka men türkiýe geçsem kömek etsiňiz türkden deňäp göreris amerika bakalawra deňäp bilersiňiz türkden. E-döwletde passiw bolany üçin belki iptal edilmişdir. Kanada neje wagtda ugradýaňyz? Birem näçe gerek bank şot lazymmy? Bank şot lazym kanada üçin. Üç aý içerisinde ugradyp bileris. Salam men şu wagt germaniýada uzaldylan pasport bilen kanada gidip bilýänmi diýýä. Uzaldylan pasport bilen deňäp görmek lazym ýaly, konsuloslyga bagly. Ondan golaý mütde aýtdylar. Çalyşma yzyna geçmek çok güzel. Salam. Ýöne men häzir hazırlyk okaýardym diýýär. Serediň, häzir kimligiňiziň wagty barmy? Kimligiňiziň wagty bar bolup iptal edildimi? Nazara vpn bilen girýän diýýär. Siz maňa WhatsAppdan ýa-da imodan ýazyň, detaly düşündireýin şu barada size. Kanada problemasyz berýärmi? Kanada problemasyz ol adamyň özüne bagly. Ýagny dokumendiňiz saglam bolsa berip biler. Salam salam gowmy ýagdaýlaryňyz hoş geldiňiz. Siz bilen nädip habarlaşmalyka? Watan globalyň özüniň dmi hesabyna ýazyp bilersiňiz. Özelden ýazyň jogap berip biler size. Howa wagty bar dokuz aýa çenli. Dokuz aýa çenli wagty bar bolsa tak nädip bolar? Sen mana özelden ýazsana. Jorik Azimkulow özelden ýaz maňa. Türkmenistan watandaşy erkek ýigrimi bäş ýaşynda Russiýadan çalyşma izni ile getirme iş beren bolabilirmisiňiz getirmek üçinmi düşünmedim çiçek nary Salam gowmysyňyz?

Şu wagt öwrenijiligi dewam edýorsa, aktiwleşdirip, giriş-çykyş ýapyp, tekrardan gelip ikämetini ala bilir. Gelen barmy özi? Bar, wiza alanlarymyz bar. TMI-ýe çalyşma wiza ugradyp bilýäňizmi? Ugradyp bilýäs, özelden ýazyň, ýardamçy bolarys. Bir hepde boldy tabşyrdy, jogap gelmedi diýýär. Nämeden jogap gelmedi, Azat Kurbanow?

Azat Kurbanow biz oňardykmy dokumentini düşünmedim ýa başga bir şirketde oňardyp bizden maglumat almak isleýäňizmi sä mende Azat Kurbanow diýip müşterim bolmady şu ýakynda Özel uniwersitet dawetçi alsaň tüküňe wiza berýämi berer berer hawa özüm oňardym

Niye gyzaryp getiň diye. Bilem yok gyzaram yok arkadaşlar. Sadece instagramyň şu taýdaky bu efekti var ekeni. Şol be meni gyzyl görkezýär. Normalde gyzyl değil apajyk gyz men. Hemme dokumenti original kimligiň süresi doldy. Bakacağız e, Azat Kurbanov nesip bolsa bekle gowy dilegde bol inşallah gelir. Şey, Poloniýa gönderýäňizmi? Nurmyrat Röwşenow, Poloniýa gönderem ýok. Çünki çykmanam biler, çykybam biler we bular ýaly iş alyp, müşderi bilen araňda birazajyk düşünişmezlik ýaşasymyz gelenok, dogry söz ildeşlerimiziň arasynda. Gaçaklara çäre barmy? Şu wagt gaçaklaryň pasportyň süresi bar bolsa çäre bar, özelden ýazyp bilersiňiz. Mähri ne aladaň bar ýaşlanypsyň diýe. Yo ýaşlanmadym gözüňize görünýändir Canım benim güzelsin teşekkür ederim siziň güzel bakışyňyz ýeter arkadaşlar Salam dogan ýedi aý kaçak galdym oturma izin alyp bolarmy pasportyňyzyň süresi bar bolsa giriş çykyş edip alyp bilersiňiz. Giriş çykyş edip alyp bilersiň sawwa. Sekiz aý süresi bar olurmy diýýär. Sekiz aý süresi bolsa Türkmenistana gidip gelmeli bolarsyňyz. Sebäbi başga döwletden wiza alyp gelmek üçin pasportyňyzyň süresi gerek. Gaçaklara çalyşma ýapdyryp bolýarmyka? Ýok, bolmaz. Zeýnep. Kim Zeýnep? Türkiýä wiza kalkajak diýip konu bar bilýäňizmi? Ýok, kalkmaýjak. Kon bilerek getirdiler zaten wizany. Kalkmaýjak öyle bir şey ýok.

Ama giriş çykyş yaparak alabilir. Aýka. Mähri seçimden soň bu ýakalamalar azalarmyka? Umyt edýäs şeý bolar şolar ýaly diýip umyt edýäs inşallah. Ýöne birazajyk ýeňilleşdirme bolar diýibä düşünýän özümem. Benim abla çykýor hawalanda.

Kaçaklar üçin giriş çykyş bar özelden ýazyp bilersiňiz. Salam men ýene gitdim geldim memlekete adresim çalyşdyk ýerime kaýytlym geçen sene ýapdylar tamam. Mähri kaçak olup rendiwi alsam bir üç aý red raat gezip bolýamy. Şimdi şöyle raat gezip bolmaýa näme üçin gezip bolmaýa zaten

Dewlet bu ýyldan ekzamen soraýar. Ýene bir gezek salam Kanada Russiýadan gidip bilýärmi kömek edip bilýäňizmi okuw üsti bilen gidip bilerinmi Nurik seret Kanada biz dil kursundan çakylyk getirýäs eger deňäp görjek diýseň Russiýanyň konsoluslygynyň

Ýene bir gezek salam. Bärde kömek etseň tanyşlaryňyz barmydy? Ýok, tanyş gerek däl. Men saňa hemme dokumentlerini toplap ugradýan, sen o taýda çykardyp konsoloslyga gerýäň. Adres kaýt näçeden edýäňiz? Özelden ýazyň ýardymjy bolarym.

Tiktogyň özelinden ýazdyňyz dogrymy? Bide canly ýaýyn bitsin jogap bereris hazir garaşyň birazjyk. Salam aleýkum aleýkum selam nirä giriş çykyş filippin döwletine giriş çykyş etdirýäs türkmenistan watandaşlaryna wiza soranok filippin. Giriş çykyş garantilidir efendim. Gaçaklar Filippine giriş çykyş näçe bahasy özelden ýazyň ýardamçylar çünki şartlaryny öwrenmemiz lazym. Gaçaklara giriş çykyş edip bolmaz a edip bolar çünki gitýän döwletiňiz wiza soramasa giriş çykyş edip bilersiňiz. Başlaýar 2 aýlyk ýaly awgustda soňuna çenli mi şeýle bolmaly. Çünki yzyna gelmejekler.

Bir ýarym müňden çykar adam başyna gelinçä. Bir ýarym müň dollardan çykar. Bir ýarym müň dollardan çykar. Hiç bir işlem yaptırmadan. Bu konu yine de ayıp geçen. Sebebi şu adam bayağı bir... E, Yok olar ayrı başmağım. Önce bärik gelsin, bärik gelen soň

Yok Başym aga bolsa aýtjak size şu başga ýoly ýok. Iň garantilisi şol şu wagt ede oturanlarymyzdan. Ana Jura hoş geldiniz. Hawa. Ýaş näçe diýdiňiz? Iň kiçisi. Hiç çykyş ýapmadan hiç bir işem ýapdyrmaň dostum. Boşuna puluňyz gider. Şu Tamam. Şeý ýaparys, ýardamjy bolaryn, bana bilgilerini atsyn daşymaga. Geler, geler, garaşyň, howlukmaň. Boldy alarys nesip bolsa garaşyň bir iki gün garaşyň intek Bolýa. Tamam bäşisiniňem dokumentlerini ugradyň hemmesinem okuwyň dokument çakylygyny çykararyn getireris nesip bolsa meň aýdyşym ýaly edeli ýöne bäşim a bolýamy. Akelip bolar ýene o taýda işlemese ýene gaçak galar. Agşam jaň ediň, işden soň jaň ediň, bäşim aga.

Olur. Turist viza bilen getirip sonra bärden kimlik alabiliriz. Okuwuň ýyllyk tölegi ortalama 1200-1300 dollar olur.

Kitabyma girýärin. Näçe ýaşa çenli okuwa kabul edýärler? Iň ulusy ýigrimi bäş, ýigrimi dört ýaşa çenli bolsun. Ondan uly bolsa ulurak bolýar. Polşa tyr şofýor wizasy bilen ugradyp bilýäňizmi? Ýok, men edemok ol işi şu wagt. Filippine gidip çalışma vizasy alan bar tabii ki öwrenji bilen çalışma alyp bolýamy? Düşünmedim. Ha, öwrenji kimlik bilen çalışma alyp bolýamy? Tabii ki alyp bolýar. Türkmenistanda pasaporty 6 ay süresi galan olsa uzaltma däl täzeläp berýärlermi ýeni pasaport? Berýärler.

Kimlik näçe wagty bolmaly aýdaýyňda iki aý ýany wagty bolmaly. Şimdi men kaçak iýulyň sonuna pasportym dolýa ýene iki ýyl işläp bilerinmi. Tutulmasaňyz işläp bilersiňiz. Men Türkiýä wiza tabşyrdym ama bana red çykdy neden red çykdygyny aklym almyor bana ýardymjy ola bilermisiniz Arif Dadaýew Dadaşew

Yani. Salam men Şahy Merdan sen palçy my diye. Merdan Nuryev palça meňzeyan mi? Salam, 23 e, ýaşymdaýyn, turist wiza tabşyrdym, ama benim Azerbaýjana giriş çykyşym bar.

Şonuň üçin doňdurmaly däl iptal olmamasy üçin çünki eskisi gibi ýok şu anda göç idaresi her aýyň transkriptini soraýar ýagny transkript diýmegem okuwçynyň okuwa baryp barmanlygy barada maglumat uniwersitetlerden soralýandyr bu ýüzden çok dikkatli oluň arkadaşlar aleykim selam salam aleykum.

Teşekkür ederim siziňem orazaňyz kabul bolsun. Meňkidir owa. Haýsy nomerdi siziňki? Haýsy nomerdi? Haýsy nomere ýazyp otyrsyňyz? Nomeri bir aýdyp goýberiň. Gaçaklara giriş-çykyş etdirebiliriz. Türkiýe deport bassa yzyna gelip bilýän, üç aýlyk deport etse. Gelip bilersiňiz oba. Şöhrat nomer aýdany haýsy nomer? Nolik on dokuz. Nolik on dokuz. E, e, şimdi sana dönüş yapacaklar.

Giriş çykyş ýapyp, ýagny tekrardan wiza alyp gelebilirsiniz. Giriş çykyş edip bilersiňiz hawa. Alyp bolmaz kimlik. Ýagny özüňiziň kimligiňiz ýok bolsa alyp bolmaz. 7 senedir kaçak durumdaýyn. TKM-ýa gitsem çalışmaýra gelebilirmiyim? 3 aý geçenden soň alla bileris buraya.

Salam gowmy kolay gelsin beniň de kimlik de iptal geldi çalyşma izninde kimlik red geldi napabiliriz eee kimligiňiziň kendi süresi barmy giriş çykyş filippinlere yapabilirsiniz

Ýa-da normal turistik wizaýa ýap geçjeksiniz, geçiş ýapjaksynyz. Normal rendowy alyp, turistik wiza diýe geçiş ýapjaksynyz. Dört aý geçen bolsa biraz wagt geçipdir üstünden. Jogap beräýiň-de Roziýe, duruň ene öňe. Örenji kimlik bilen Türkmenistana gidip gelip bilermi kaýt bolsa? Tabii ki gelip gidip bilersiňiz. Türkiýä turizm wiza olarak adam getirýäňizmi? Hawa. Men gaçak galdym. Men jezam ödesem Türkmenistana gitsem deport urarmy Türkmenistan? Urar. Merdan kar 742. Kaçak türk bilen evlense kaçak durumdan çykarmy?